Mag wuora, gone Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Rweny Ler, to kapok wawacho wach moro amora jora mag wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade Ruodh polo gi piny. chunya odendi Adonai Ebeneza El Giboi ber manade ruodha sibuor weche mwadhi wache pawni kik gibed magwa ruodha ber mondo gibed magi to mana kuom Yesu amen johera mag wuora adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mariko apar gauchiel Mariko apar gauchiel matindo adek thuon wach malo to wacho ni chier mar Yesu to adhi somo e adek e wang'e kawacho niya to kane pod gin e yo Gidhi. Ne gipenjore niya, Ng'ano ma ma ang' nong'ielnwa kidi molorgo dhaliel? Mane kama dwa wuoye. E sama ineno awuoyo kodi ne jara mag wuora, nitie ng'ama olorne kod kidi. Olorne gi kidi kendo kidi molornegono ji neno, ji wuoye. Olorne gi kidi ma e nyim dhorangaye onge nyako manyalo wuok madhi tedi. Olor gi kidi, olor matek. ok onyal kendo ma bende kata kokendo to ji nyiso nyaka ng'ama mokendo no koromo godo ni to nyarwegi in ema ninyal eh, in ema ibiro nyalo oh, iloyo ang'wen ma nyocha nosedhi ka olorni gi kidi ma nyaka josembe nodonje eh, olorni gi kidi ma kata pith ok nyal timore e dala ma kata kitem ma, ma, ma, miyude kata mana moro achiel nyadiel moro tiyudo ka en odere kod tol kama nodhiye mondo mi odhi okwaye kama nokete odere ma tiendene ochimo polo olor ni gi kidi matek olor gimolor matek gi kidi mokaw kidi mokete nyim dhorangach samoro joma nokete nowuotho gotieno sama ne inindo to ne giwuotho to giwacho ni dalani to wadwa loro nolor ma kata sombe nyithindo ok kony dalano ma kata us lope ma kata sing gima chal nade to mago be ok kony nolor matek ma yawuoyi nodonjo e changa kod kong'o mamoko nobedo sekretari madongo mag jochanga eh, gi jotere kor gweng' mage buche mag dongo ma ka ng'ato biro e kor gweng' moa e boma tuwinjo ka gipenjo chon ni to uneno nade be ng'ato oseyude be ng'ato oseyude gilarore gilarore kanyo nolor dalani matek nolor matek modhi ogo kiful mar ang'ongo mokaw kidi moketie nyim dhorangach ma jogo nodhi owacho niya ka ging'ade gik mane ging'ade Eh, ka giwuothe godhiambo moko nowuothe gotieno moko nowuothe gokinyi samoro ji nowuothe ka seche moko ne udhi nyaka e puodhe to ne giwacho ni ma twadwa loro gi kidi nolor ma kata nyar ng'ato mondo mi oyud nyathi to gik mane giloro godogo biro kolo ijno chon mawuog araka ging'eyo ni ma to kata ting' to ma ok noting' no nyathi e tiende kawuono wakelo yesu chier mar choke yath ma jerusalem manuel manodhi paro lazaro ka Lazaro nokwamo e bwo liel, en Yesu ma wakelo kawuononi, tinga mang'ongo komeko maduong' Yesu ja Nazareth, ng'at ma paro joma kwame anete, en ka en mwakele ja Nazareth, chier mar choke ja paradiso, en ka Isaya wuda mos wacho niya, Isaya prang'wen gachiel, oh Isaya prang'wen gachiel, to kapok asomo Isaya prang'wen gachiel, to mumba kona niya, Oh, eh, apar gauchiel matindo adekno ema eh, eh, ema pod anwoyo muma wacho niya oh, ndiko maler mar jehova maler wacho niya to kane pod gin e yo gidhi giwuotho gipenjore to madalawa ni to ng'ama nolosi gini e wuoth gini e yo gipenjore yawa mar nyathiwa ni to notimre nade ma nyathiwa ni kotedo kama kama to dak kethre kata tim arusi madongo dak kethre kata okende maber dak kethre kata oyud tich malong'o kethre aketha kato tem pidho dhok otamore muma wacho ni negi nie yo to gipenjore gipamore giwacho ni madala wan to chal nade jomoko wuotho to mako wiyegi moko mako nyako nding'gi moko siro tikgi samoro ka gikalo kuma ji nitie inyierogi to giparo ni nyiero kodgi ee jomoko kata kidhi mondo mi idhi bedi mondo mi odhi ochung'ni e kom to jomoko ineno ka mako rak law ng'ato dwoko ng'ato piny penjo ng'ama ne chung'ne ni tichie ni magi be jomi chung'negi matini noselorni kod kidi matek ma kata nyithindo bedie boma oko to ok chalre mumba kona niya giwuotho to gipenjore ni ng'ama nade mano ng'ielnwa kidi mano samoro chando kata chunyi kata sama wawuoyo kodi ni to madalana ni tuo mawilore awile oda ka ma kochopo seche midwa yudie musara kor ka tuo ng'eyo ochako chon ochako mana gaonda moro matin kiiko kiiko kiiko kar obiro eh, odwa ni mondo mi oyud pesa ochak rarwa mumba koda ni nolor matek gi kidi nolor gi kidi matek samoro kidino noome loka kocha samoro noome mana but dala ka samoro nogole e bathe pacho kamoro ka mane kama nogolie kidino ma joket kidino obiro ma gikawo kidi to giriwe nyim dharangach samoro gikete e chuny pacho samoro gikete e tok dala samoro gikete e inyar ng'ato samoro gikete e wi wuoyi moro ma kata ka wuoyi nodhumo kisungu to odhumo kisungu go koting'o poko rabolo e chiro muma wacho ni nolor kod kidi mapek nolor nolor matek mokaw kidi moketni e nyim dharangach koro kata item to ok dhi kata item to ok sudi wakelo yesu chier mar choke isaya prang'wen gachiel matinda par mumba kona niya kawuono ni adhi somo gima ondiki e muma mar nyasachwa samoro gima timni osemi luoro iwacho ni ajo ato natimra nade yawa ato natimra nade samoro miyo ng'ato kata kibaji wacho ni ato koro kata tedo be koro awinjo ka chunya oluor nikech nyocha natemo kocha okethore nyocha nakendo okethore nyocha natemo pith okethore natemo ohala okethore natemo kata mana pur otamore ma samoro atete mana mondo mi pidh gwen to in ema ogwange ong'eyo ogwange dier adiera gwendi ogwango dier adiera gwendi e kindu mamoko matin nolorni gi kidi matek to kawuono wakelo yesu chier mar choke janazareth manyalo siro par ng'ato osana manyalo umo ng'ato kod bingane gi ng'wonone kod tekone maoch isaya prang'wen gabich prang'wen gachiel matindo apar mama wacho ni kik uluor gi moro Jera mar wuora kik uluor gimoro nikech an kodu mana Jehova ema olero. Kik kibaji gowu ni mara ne Nyasachu. Amiyo uteko Jehova oyie nobiro chiwo teko kuom gima nade musebedo ka sando ngimani molornigo matek kendo akonyou bende asirou gi bada makoro achwich maselochogo muma wache apar gachiel koro ne uru jogo duto mamon kod wigi biro kuot e nying Yesu ja Nazareth. Ng'ata ng'ata mamon gi dala nigi odi gi nyithindi magombo ni mondo pile kod pile ubed ka udhawo ugoru ohandi temo to lwar muma wacho ni koro ne uru koro tiende ni sani ne Jehova wuok oko biro ja Nazareth biro wacho ni koro ne uru jogo duto mamon kod wigi biro kuot mi gidhier nono adier gi jogo duto makedo kodu norumo milale nono mano jehova mowacho apar gariyo unudwar wasikugo to ok unuyudgi nying yesu ja nazareth ubiro manyogi kata miergi miech joket gik moko e miergo ubiro manyo to kuondego ubiro yudo ka tula modak gi ng'ang'a kod kiliti mano muma mowacho ni ubiro manyogi ubiro dwaro joma kedo kodugo jehova osingo kawuono kogora bastamp maduong' mar polo kod remb yesu ja nazareth manowarowa Manuel mano dhi e bao ka piny neno e lela simba wacho norumo duto owacho nobiro dwaro wasiku go joma ong'e keto gik moko mondo mi oran godo nyithind ji ka ji dhi to mondo mi odwok ka tero giga gi dala to yawuoyi moko nodong' e barabara muma wacho niya ubiro manyo wasiku go to ok unuyudgi miechgi nyaka jok mane kelonegi pesa mondo mi gidhi giran godo yawuot ji ubiro manyogi to ok unuyudgi gitiende niya jehova biro kawogi to tiekogi te ondiki duong' odog ni jatend lweny Duong' odogni Ebeneza. Ubiro manyo wasiku to ok unuyudi. Ubiro manyo jok ma ketho mier to ok unuyudi. Jehova biro kawo raba maduong' to ruchogi to gologi go ok e miergo. Biro gologi e plot kama idakeno, biro gologi nyaka e tich kama initieno. Kama gidwaro ni mondo midak ni okethreno, Jehova wacho ni ibiro manyogi to ok iniyudgi. Kwan piero ariyo gadek matindo apar gaboro. Jehova ochika mondo awuo. kwan piero ariyo gadek matin apar gaboro asomo gima ondikie mobi e Jehova maler mi Balaam nohulo wach moa kuom Nyasaye niya we ahul gima Jehova ochika kawuono Muma owacho chien kacha niya ubiro manyo wasikugo to ok unuyudi to winji gima Jehova wacho kwan piero ariyo gadek apar gaboro mi Balaam nohulo wach moa kuom Nyasaye kama Balak amalo mondo iwinji awuoyo kodi sana sani nyaminwa owadwa merwa ma winjo wach sani winji budi zipor winj gima onyisa mondo awachi apar kod ochiko nyasaye ok en dhano mado riambi winji ooyo ok en dhano mado lokre muma wacho niya osewuoyo to dongo biro timo kaka owacho adier obiro chopo gima osehulo kowacho ni obiro mi nyathi obiro chiwo jehova ok lokre ok en dhano kowacho ni obiro gwedho dala wobiro gwedho ma dala mane onge mabati ji biro chung' kago otiklo e nyim dhorangach ka um nono ni ma be dala ma jehova loko nyingeni ng'at mane onge kod pepas mabeyo manyalo konyo jehova wacho muma wacho ni nyasachwa ok en dhano dhano biro lokore jomoko biro koni na biro manyo ni nyathini tich moko nochung' e liete eh, katimo neno mondo ji opamnegi Ah, ka gikawo gute moko giketo e wigi gi angolo moko eh, ka gidwa ni mondo mi opamnegi ni ineno nyithindo man kagi magi wabiro puonjo te bang' ka liel ruma ruma ni i to in chiliel no dogi e ire mondo ipenje ni to dong' ni iwacho ni ng'ane ne en mbasi ni nyithindo ibiro puonjo obiro penji ni to be nawacho adier wiya nowil mano to akia ka be datim ok ang'eyo kawie moro matin ni sanjani wuo gi ng'ama chielo to mak mana nyasachwa to ok en dhano kowacho ni nyithindo biro yudo school fees gibiro somo nyaka kama nade ma jehova ochiko ng'ama nado yie ng'ama nado dagi jehova wa ondike muma ni nyasachwa ok en dhano kowacho ni ibiro ting'o nyathi e tindi merwa ibiro ting'o ma ji winj ywak nyathi e odino nyaka joma nowacho ni ok inyal nyaka joma nooro jomoko mondo dhi ong'iyi seche miluokori ka be in material madinyuol eh? nyuol material ikawo ni jomoko dhi ng'iyo mbong'ni kodo gwandi eh, seche miluokore migo sabun e wiyi tiomo jomoko ni gin ema gin gi pimo mita eh, gin gi pimo mita wengegi ging'e kaka ipimo joma joma nyuol kaka ng'utgi chal mumbakona niya kawuono jehova nisiel gi boo jehova yawe adonai Nyasachwa mapok olo, ruodhwa ni to ok en dhano. Kowacho ni oting'o dala moro malo to biro ting'o malo, kata jopiny oyie jopiny odagi. Mumba kona Jeremia prariyo gadek matindo prariyo koda eh, kod ochiko adhi somo gima ondiki e Muma Jehova Nisi, Muma Jehova Jire, gima winjo kondiki jora magwara ni Nyasachwa ok en dhano. Kowacho ni dala moro oloko nyinge, ang'eyo ni noloko nyinge Jakobo ma wuode Isaka mano noloko nyinge kone in Jakobo ni kawuono ok chak luonge ni Jakobo iluonge ni Israel ng'at mogwedhi ang'eyo ni noloko nyinge Sarai mokone Sarai ni kawuono iluonge ni Sara oh Sara oyudo nyathi ka higni oniang' merwa pok odeko kuom Jehova pok odeko jaduong' pok odeko pasta winji pasta ma winja pok odeko mondo Jehova oting' kanisa ni malo winji merwa ma ywakni pok odeko mondo Nyasachwa oruch kong'o kagole dalani Ndike Jokolosai ariyo matin apar gang'wen ni norucho gi manade ma nondiki kata nondike gi joma nade mokaw kite madongo moket e nyim dhoranga norucho gi manade ma nondiki Raum achiel matin apar gadek wacho niya, nochodo nyororo mane otwewago kawuono ne biro chode gi manade mane ogure nyim dhoranga ng'ato. E nying Yesu Janazareth Ruoth omiyowa teko, omiyowa mandate mar muke sani. Wan kod Yesu tinga mang'ongo chieng' ja Galili. Manuel mane omwomo liel bang' ndalo adek ang'eyo na juke man gweng'u to lich ndi moko siemo tenga malwar to gin to ka githo to ma giduogo chako negi e kor gweng' tiluongogi ni jochiende to yesu ka jehova to ka nochier bang' ndalo adek sibuoro bedo jawarwa nyaka sani wating'o nying yesu meja malo wawacho niya onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi sa prabich ka ng'wen mataba gabiriyo muma wacho ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi ka wuono ni ng'ato ang' odhi konieno matek owacho ni jehova rama Ah, kara onge onge kidi mano bede nyim dora ngaya matamo nyithinda mondo be kik sudi matamo oda mondo kik sudi matamo ja oda kik sudi en Yesu ja Nazareth muma kona ne ya onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi asomo e Jeremia 23 matino 29 duong odog ni jatend lweny Wachna chalo gi mach. Mano wach Jehova El Gibor. Kama mach okale, jora magura waduto wang'eyo ni kama mach okale to wang'o madong' mirni, madong' maira. Mae mach mwating'o kawuono ni wawacho ni gima nade mano kete nyim rangach. Wach Jehova machalo mach ni koro wating'o. Wadwa chime kod mach gokinyi sana mondo Jehova nisi mondo mi owang'e. Ang'eyo Nyasache Elijah Alide de Tishibi, ma seche mane prophets mia ang'wen, jonabi mia ang'wen mag Baal nobiro, e seche mane wacho ni jonabi mia ang'wen, to mago tiende niya, mag Ashera ne ok oket e iye, mag Dagon bende ne ok oketie e iye. To gima ng'eyo niya, sama ne Nyasach Elija nobiro to nodwoko gi mach. Ma ne Nyasachwa mwating'o kawuono, obiro dwoko gi mach, mowacho ni wachna chalo gi mach, wach Jehova nisi. chalo gi mach nyaka gima nokete iyi nomerwa obiro wang'o mogolo oko gima noketi motweyo pepas no kijana nyathi nyaminwa gima noket moloro nyaka dak ni momiyo kwe onge dak no wach machalo gi mach ni wach ni biro wang'o sani e nying Yesu ja Nazareth duong' odog ni wendo duong' odog ni ja Nazareth wach no chalo gi mach kendo chalo gi nyundo mabaro lwanda matindo tindo tiende niya obiro baro lwanda mokete nyim dhorangauno matindo tindo mang'inyre mano Jehova mowacho ni wachna chalo gi mach mabaro lwanda matindo tindo ubro baro lwanda wachne jehova barie lwanda ni kawuono barie lwanda mosebedo ka kedo gi nyithinda momiyo nyithinda kochopo e klas machal gi ma to nyithinda ok kal kanyo olokore nyiera kor gweng' olokore aseye kor gweng' olokore ngero e kor gweng' mumba kona ni wachna chalo gi mach kendo chalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo kawuono ni yesu ne mwating'o wating'o nyundo wadhigo e kidi mane okete nyim dhorangachno wating'o nyundo wating'o nyundo sani wach jehova machalo mach mumba kona e zaburi prang'wen matindo ariyo muma nyasachwa wacho niya kawuono ni muma wacho niya noywaya kogola e bur malich kata noket kidi malich e dhorangai obiro ywayi kogoli e bur malich kama ji ok nyal dwarie kama ji be ok odichie kodi ma samoro kata kidhi moso ng'ato to ok odich kodi nikech un jok moko ma jora nono o oh, jok adiera jok ma ok nyal mombakona ni jehova biro ywaye bur malich o oh, ma wuok e chuodho motimo todo mane kama jehova biro golie e chuodho motimo todo kama ikwaye lewni ma kata kidwa ni mondo mi dhi wuoth to ang' ni wacha wacha ni ji te koro gweng' ji ong'eyo ni min ng'ane kawuono ne dwa dhi wuoth mombakona ni ah, jehova noywaya kogola e bur malich mano nyasach nyiseche obiro ywayi kogolie bur malich Oh, mowuok e chuodho mibiro wuok e chuodho matimo tono eka noketa e lwanda ketie lwanda niya obiro miyi gima iluongo gi dho ngere ni stability obiro chungi motegno ma nyaka ohala mane olwar jehova biro chungo motegno nyaka dak mane kethore jehova biro chungo motegno nyaka kwe gi hera mane onge nyasachwa biro dwoko noketa e lwanda oduong' odog ni yesu wendo eka noketa e lwanda machung' motegno Oh, mano Jehova Nisi, kawuono ni wachacha ni Jehova Shalom, Ruodha timna ng'wono, wadhi kodi e lamo, e Zaburi mia achiel kod apar gadek wadhi kodi e lamo e Zaburi mia achiel kod apar gadek wadhi kodi e lamo wadhi kodi e lamo e Zaburi mia achiel kod apar gadek matinda biche wang'e Zaburi mia achiel kod apar gadek 113 mumba kona niya mumb jehova wacho niya ang'e ni ng'ato oseikore nitie gima idwa tero ne nyasachwa wacho ni ruodha kawuono onge kidi madong' e nyim dhorangaya onge gima nade madong' e nyim dhorangaya igolo kwato gong'ono kuma oko igolo kod dhier kod sasie kuma oko nyithinda nyaka yud gik manisingo zaburi mia achiel kod apar gadek matindo abich e wang'e wabi kodi e lamo kapok walamo to winji onge ng'ama chal gi ruoth nyasaye ma nyasachwa onge johera mag wuora biro manye gweng'u onge ng'ama nyalo loso dala maloyo nyasachwa onge ng'ama nyalo kelo nyathi kuomi maromo gi jehova kata imanyo fagro piero ochiko onge ng'ama romo gi jehova onge ng'ama chal gi ruoth nyasaye ma nyasach onge onge ng'ama chal kode odak malo kuma bor mano ebeneza to kata kamano okulore mondo orang polo kod piny ochungo joma odhier e buru mano nyasachiwa joma odhier e buru chungo e buru kawuono mochako migi nying adier ogolo jochan e pidh yugi mano nyasaye malich kendo oketogi gibet gi ruodhi mag joge Oh, ogwedho dhako ma onge nyathi moloke dhako mamor ma mini nyithindo mano nyasaye mowacho obiro keti mibed mini nyithindo ma nyithindi bende or kaka bende iwacho ni moko mondo orno Wang'eyo noloko nying Ana, mano Ebeneza el Gibo. Wang'eyo nonyalo loko nying ng'ato sani, noloko nying Jakobo. Ere ng'o ng'ama dwa wacho ni Jehova lok nyinga kawuono? Ang'eyo ni Nyasachwa nyalo loko nying ng'ato, kaw papers ting' e lweti sani, wadhi ir Nyasachwa. Oh, ok ochal gi dhano. Muma nowacho ni Nyasachwa ni ok en dhano. Wadhi kodi e lamo. Ber manade jatend lweny. Jehova parie mama ma winji ni kawuono ruodha. Mare nyathi sikul ma winji ni ruodhe polo. Chung' kod mama ni Nyasacha chung' gi mama ni chung' gi dala ni ruodha. Chung'e gi dala ma ji seyo ni chung'e gi mama ma ji seyo ni ruodha. Parie ohala ni chung' kod gi ratego mar jokedo. To mana kuom yie nyingeso. Amen.